Na nha vida tem kel alguém Kel alguém é de chama Cristina O mundo é morientes Ah di ke jetu rapazinhu di sábi Nhé mosou ku ta faze só kuza dretu Má fofokeru ta sta na bu vida ta grabata Má tanbe N ta lagá ku ke sinhor kel ómi la di riba Dja N fla pa tuda ken kuida di se vida má nau Tudu algen pa sabe di si Tudu algen pa sabe di si trus Ku si zekinha, ku si mininu Manel Tudu algen sa ta preokupa ku vida di kel otu Modi veio Dja N fla nho gota di pâpia mas pa mi ka nada ku mi Dja N fla nho ma ba fatada ki Diós ta da nhos é sô ke ke pértu ki ta odja Dja N flaba bo ka da argen preokupa ku si vida nau Ba entra gosi ma yo ku la pa rua bu ta bri oi pa manhan pa bu sabi ma kada algen pa kusé ku ten aver ku mudjer di kel otu kusé ku ten aver ku família di kel otu. Ô trivimentu ki bu sta na el. Kuzê ki bu ten aver ku mudjer di kel otu? Bu ta straga, bu ta tenta straga, ka ta straga, ka bu ta ben ku otu. Mô bidon di lixu, ka nada ku mi. Ka meste ben fla-m pa N ba fla ma kel-li N ka sa ta fla. Si bu ta perde, bu ta perde. Nho ten nhu purdua, nhu ta da purdua. N da bo konsedju. Kuda es ta es ta fika es ta es ta saindo ku banho es ta kume es ta bebe otu ta debeu pro ka ta paga inda kaba go ta bai go ta xinta la na kasa ku si mudjer ta papia ta papia ta papia ta papia bu sabe ke es ta skese obrigado obrigado es ta skese ma Deus ka ta durmi nhos bai nhos bai un storia li. N ta manda nhos un stória li. Nhos obi un stória a ki nhos konta ki nu tene amigu ki nu ta sta lonji, bu ta ba pasa féria ku amigu, bu ta ba pa li, bu ta ba pa la ku sta ku amigu. E, e sinplimenti un amigu. E ka figera di kanzu, nau. Kel amigu ka ba ka ka ka ka ba txiga na bo pa bu konta e tudu bu prubléma nau. Si bu konta gosi krê konta verdadi e ka nada nau. Porra! Bu ta salidu ku omi insi nhos ta kume nhos ta bebe nhos ta papia di mudjer nhos ta papia di abo si salidu ku omi gosi nu papia godi o so omi godi nos e panuleru. Nu papia di mudjer ma nu ta rabenta zeka diabu si ku si ma nu ta matxika ma nu ta matxika di ki jetu. E eu é dje, eu é konta si mudjer. Ago nomi di mina ke fla de Matxiga, oi mina e ki ta Matxiga. Mina ba papia ku mina na mensaji, fla mina di mensaji, mo ta Matxiga, ta Matxiga ku di ke jetu, ki di kela, mina fla nau, mi ta Matxiga ku ta e flanu, pegadu makaku. El pega si kadera e sota ku si mon. Ami sin kre ma ki ka 18 mil mulher ka ten nada ver ku ninge. Bo yo sabi. Yo kaza ku kusego, kusego, kusego. Boka skuadra. Oxi Dios kansa. Nu sai, nu kume, nu bebe. Nu dja nu kume, nu bebe i nu pâpia. El nu ka rabenta-s dja ka diabu. Sin ma txeu N ta rabenta-s dja. Nu kume, nu bebe i nu kontenti. N é fofokeru. Konbersa ki ómi ta pâpia. Ba, mi ku Ermestu, nu na pâpia, nu pâpia, nu di rabenta. Dja nu rabenta ta inflanu, nu rabenta amigu. Nu rabenta, nu rabenta, nu rabenta, nu rabenta, rabenta, fla ma rabenta bro, di ke jetu bro? Nau, e txia kasa mo kon kasa ku teke teia na kabesa, e bai a konta mudjer ko, ago ke ki e ki rabenta? E fla ma mi ki rabenta, ki mi nen, nen ka isi, nen ka odja. Ami é nzan nhon na nha vida i ma Deus ta kansa mutu. Kel omi di riba ka ta rumia. Kontrola. Ami é di papia, ma N kume ta iflanu. Ala pa mi na da mi propi. N ta kume ma propi. N ta tunda fla pa tunda da mi propi. Mosinhu, nho kumaia nho lingua. Nho ka sa ma abe ku lingua dintu boka ku denti ka ta fila pa kes ta morde kunpanheru. Abo kel-li bu ka ta fase mas. Poti nha partilha kel vídeo di semana. Nha partilha alguém di semana pa modi? N fla si konpa, kau konbes ki nu ten mi ku bo di nos putaria? N fla yo, mi ben ka bu yo pa mi, mi n ka sta sima bo pa n fla ma n tene mudjer sima bo, u ten mudjer ku mininu kasadu ku família. Ya nu rabienta, ya nu rabienta, kau pu ku mi pamodi mi sin ken rabienta, n ka ten ningen ki ta ki ta ki ta ki ta kasa n kabesa. Makaku beju, boka grosa. Mosinha é ba pega si kadera sota ku si mô. Dja N fase nhas vídios. Mosinha N ta fla tudu algen, nhos sabe kuzê ki nhos ta pâpia. A ki nho bebe ki nho moku. Ki nho sta ô ku nho kansa na kabésa ô ku nho diabu na kabésa. I ti mô di oxi ki fla tudu mundu sta tudu dodu na mundu. N fla nhos oja-li. Dja nu rabenta nos zeka di anu. Dja nu pâpia di zeka di anu ki nu rabentaba na pasadu. Kel-li, kel-la, kel-li, kel-la.

Ma ka ku beju bai ba xinta. Mi N ka sa tinha gera ku mudjer, xinta fé mudjer. Ma, ma N ta fasi nhas bidi, ma ma N ta rebenta Zeka Diabu. Zeka Diabu N ta dadu, N ta rebenta sin, ami ka, ami ka panuderu no. E panfladu, panfladu ma N ka ta rebenta omi. N rebenta sin, no rebenta, e na kusa na pasadu. Ai ku e ba fla mudjer, goma no rebenta, ma ma e mi ki rebenta ta e fladu. Mudjer kila e nhos dés ki pui na kabesa, ami N fla nhos. Dja-m fla nhos ma Diós ka ta durmi, fofokeru bóka grós. Bu pé bu ka era usota ku pó, ka e puru la pa rua. Nha-m staba bon, mos, N nen ka sta petu pa N da-u kazaiu. Gaju ba fla, ba fla si mudjer ma mi ki ku mi ta e fla-m. Si mudjer tanbe é más pertu ke ba txoma, ba txoma, ba txoma. Monsinho, nhu pensaba fla ke ti koka, ma dja N flaba tudu no studa é omi. Monsinho, no nu sabi kuse ki nu ta papia ku mudjer, purke asuntu di omi é omi, asuntu di mudjer é mudjer. E bai fla si mudjer mi migi ku mi ta e flanu. Si mudjer bai txoma ta e flanu, e fla algu ata ku mi ku di ke jetu? E fla, Nau, dja mi N ta namora ku amigu di di ke jetu. E kai. Nen ami é ka ta di kel jetu inda. Kantu ki mi na fla ma ka kume stadu tava na sufá ta odja tilivizon, flaba pegadu na pé, puxadu da kabésa na txon nta ki el. Djob ka ami N fai, ma Djob ka ta durmi eu seta. É ka primeru bes ki el fase nomu asin. El ba fla ma N kume ta inflanu. El ta fla verdadi. Paki Kris di konta mintira? Yo e kusa ki a dura un monti di tempu, na ki a ten mas di tres ku kuatu anu. E fadiga, ya, mo ya bu kumi nu rebentaba kes tempu na palhasu keli kela tudu di kel jetu. Kenha ki purguntau? Ewa ewa fla sin mudjer ma. ma nta fasi fri ma motinhu kes tempu nen vidu nka ta fasia ma ma ma nta fasi fri nta da konselhu ma maridu nta ku mi ma e kon xen ku tres ku kuatru mudjer e ku e mudjer e kon tra ku mi ku omi o ku mudjer e ku mudjer ke ke kon tra ku mi nu kumi nu bebi nu rabenta kaba ko kel ma kel dia nen karton ka tinha e ki paga hotel propi di nos di mi ku e ku mudjer ku tu nu kumi nu bebi ami nen ka fla mosinhu Ami nada nka fla Ami liga jetu nada nka fla Ami son kontra ku el no ta pa Pe fla miasa for nta leba na nos tempu Ke di kela ke di kela ke di kela Ami e fla ma ti neta ku mi kuse ku mi Kuse ki n'ten ku mi ae la ta ku mi La si zekinha mi la nta la Ami Ami na nha kantu e na si kantu Mosinho ke di koka De viaje de viaje E ka yam fla nho puma ma de oka ta djun ka ta dun E pensa ma sta na brinkadera Mosinho so li algen ka ta algen de oka ta dun mi Ma dje dje ta fase e bai ba fla ku mi mi ki ku mi ko ta e flan. Ami ka sai si tel fla ami ka teni ka ka teni ka teni marido dentro kasa oje oje pulema pulema ke tem pu algen na mi na podi teni si marido i ja sta no pasado e pasado ka ten nada aver kusa ke pasa mundi tem kuse ke ta fla ja n fla e koma n fla joli nos omi ke ta nos kopu li sin ke nu ten nu ta ten no mudjer kes tempu n tinha mudjer N fla i ki nu ta ramenta nos éka di agu pamodi nu ka ten txikaria i kaial nu ka ta intxi pamodi nu ten pa nu ten N di kel ki nu ten di kasa nu ka ta ramenta ben ramentadu ma nu ta kai ta trê ku kuatu ku sinku pruntu nho di kuipa aia mosinhu e bai e bai fla so be konta verdadi go e kusa e fasa nu tenta fla si nkontra ku di ki jetu nu kumi nu bebi trankilu kusa ki mudjer punta mas e pu faka na piskos.

Ami N ten mudjer, abo ten mudjer. Sin. Ai amo asi. Nu sai, nu ba diskoteka, nu kume, nu bebe, ya parsi, ja parsi un ku sta di rabienta se ka diabu, ya nu ra, ya nu bai, ya nu kume, ya nu benta, ya nu rabienta. Ma nada! Kuse ku kuse ku ten ki bai pa konta mudjer la na kasa? Ma si e si, e mosinhu ke ku ta di e si? E si a ki algen ba papia mal di bo ku bu mudjer? E so, nhos ta briga oxi, manhan bu rabienta e se ka diabu, e flau tudu kusa. E si tambe. Ma mi na kre subi la de matxika e di ke jetu. E ba konta tudu kusa. Ago e akonta eradu, mo e mo ten omi ke tolo aku, bro, go nyon te di seu, mi ami ami oje an ri ti ki bariga ya due. E ka so mi ki ta konta nyon storia ki nyon sta ri no, ami tambe nta konta a nha storia tambe nta ri tambe mo sinho. Ami ki lojika ki ten mo sinho, pe ba fla mudjer, ma mba kumi si di si namorada ki mba kumi. Mos e kes inte. Munta rian ka sabi mexe na kel internet li. Ken ki fla ningen ka. Mos e arian internet li e kusa prigozu. Kuxê ku te ki a fla mudjer e oia n'staba li n'tuku di ke jetu nu sa ta papiaba e ku mi aba ta e flanu. Mos e abo gosi di nsin tudu arian gosi amigu na internet. E ba fla, I, i ai, di ki jeito ta. E, e, ka e fla dispreziadu, di ki jeito ta kume ba ta fla-l. Mi na piskiza, mudjer é spértu, ke ki é spértu? É spértu, nhos obi oiô mudjer, nhos obi ben dadu sen. Dan dó de pamodi es ten fidju, e ten fidju, i ma txeu kuze ku ten aver bu ta mudjer la, otu, otu mudjer ta sai, mudjer ta sai, mu ten mudjer, mudjer, ma e ta ten gana di, pa nho rabenta-l dja ka diabu, di ki jeito nhos ta ten segredu?

Si mudjer ba diretu la ba papia ku mi na fla si mi na bu ta i fla bu ta namora ku Nelson di kel jetu bo ola pa ma ku largal mi na i na fla mi el e fixi i fla nau ami nta namoraba ku kel otu kel otu si amigu ki no diskoteka staba ku otu i na fla ka e bo amigu li ku deu kel propi nha ta dizia kanta kel fla nha amigu gadju ta detadu na sufa ta jobi firmi staba pegadu na pe puxadu kai ti kebra kabesa. Mudjer a ki ta investiga por isso mudjer ka pergunta kel la el mintira ki dje conta ti ki Deus dja cansa mo sin ami tanbe nha costuma conta mintira ti ki mpegado mo sin nho podu la parua nho deta llora ki ta torna tomado porque el ta pidi pa bo torna tomado Deus dja cansa. Mostra kel-li ki ta fla, Deus dja kansa propi. Omi papeador. Mostra si el é ba papia ti ku si mudjer. Imajina gau ku algen na rua. Ami, kanta nu kontra, nu toma nos kaneka, nu rabenta di kel jetu. Sodadi bo, mon ten gana oja bo na nos tenpu, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la. Ami fla, si, mon, kes tenpu la era tenpu sabi. É ra tenpu di kel jetu, tenpu ku nen N ka tinha nomi di kel jetu, N staba lonji. Kuzê, mozinha, kuzê ki eu tenho a ver de vacas e mulher, mãe ku mi, mulher kel ki ku mi? Oia kuzê ku da, imajina go, kel-li n'é ka nada. Imajina go si mi na ba ba da na pâpia, vós ai tu ki si maridu obi, ki é ten maridu. Sikrê pasadu ma vez, tudu algen ta ten un pasadu ki é fê ki ta guarda. Mas e ten omi ki burgonha na si rostu e ka ten. Ago N fla si, Ami gosi kre go, bu fla ma N deta ku dizoitu mudjer, N ka ten ningen pa ba tanha na kabesa pa fla nha, so kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la. N ka ten nada. E gosi ago ke ta fla si mudjer go ma N deta ku ta e flanu ke ki deta ku. Ami ke parti la N ka sa ta ntende no, mozinhu, ke parti la N ka sa ta ntende. Kel-li, mozinhu, e sima bu ta oja algen, bu ta la, nunka nha, no, no ki na fila Kabo Verdi. N seta mirin ta dja sabe. Bu ta ba da ku inxada na txon, na vez di panha na txon, N ta ba da-u na kalkanhada. Pan é sima da topara mo sin. Da topara beh pa Santa, beh pa Santa Katarina, beh pa Trezi di Maiu, beh pa Nhu Santiagu, beh pa Onze di Fevereru, beh pa Kor San Jezus, eh kela é pior. Da topara bu ten ki ta ka gou te sapati nobu, gou po kaixa, gou po kela. Ka oferi sapati nobu, ka ta mudu tini. Mosinha, mi ke kusa li N sta detadu furu pa riba, N labanta, N rabenta karni, N ritiba di gar. N fla, Oxi dja pegadu makaku. Ma e ki fasi ki Deus kansa si? Ti ke pegadu di un jetu si? Pamo, mo se, mo se ten mudjer ki é spetu si. Ten mudjer ki é petu propi. Abo, kel é kanara nau. Si kre, kel é largadu é kanara. E fla kel na txon, ke puxadu na pe, asi, ban, ke na kabesa na txon, ban. Kanara ku mi, el pela boka na txon. Makakun. Ami ki la aki n ta torna ba pari di Fransa, n ta torna fla-u, n ta torna kuntra ku bo pa ba ngoi ku su ta torna fla. No, mui e ta tomai goi, e dura juntu, mui e ta tomai. Ami kome n ka purgunta, ami n ka ba si kasa, ami kome na si kasa, dificilmenti n ka ba si kasa, bro. Meu Deus di seu. Nu kontra la ke poku ora ki nu kontra, e kumi bebe di ke jetu, no, pagan sereveja di ke jetu, nu kumi rau di porku di ke jetu, fai karni ka tra pa faita. E ba pâpia ku el la na kasa kantu ki el txiga na si Zekinha. Un sin asuntu ku ta sta a sta sima ta mudjer. A ku tira bu maridu. Asuntu ki ta pasa bo ku amiga, bu maridu ka ten nada aver. Asuntu ki dja pasadu ka ten nada aver. Ma Deus a ki kansa tanbe, monsinhu. Pur isu ki nu ta nhomi ma ma ma kastigu a ki Deus ta da-u ta da-u di un manera ki si bo é pertu bu ta odja. Ma nessa ma N ten ki ta fla ma N kumi me. Monsinhu, ma ke ki N ta fla ma N kumi mudjer di algen ki N ka kumi se tene otu algen? Monsinhu, nha gentis. Mozinho, nho ki sta li. Nho sa dja mandé i ba fla pa pa N txoma se mulher pa N fla na ma N kume sen. Se mi na ki el fla i mi na ki. Nho sa tinha un di ka ta pun na prulema más inda, mozinho. Kónba di ku e fla ma N ton ta fla di fofokeru má kel-li N ta fla, mozinho, kel-li é bo ki pé bu ka ira bu sota ku po. Eh, mo di verdade, verdade, eu ta conta. Se crê, fala, ele tá falando assim. Naqueles tempo, já durou muito tempo, que não estava naqueles tempo, e em cume que me não, não, não fazia não putaria assim, mas para conta me entre mim que cume. Mina gosta, então casar, mina fala, me tá gostando de minha vídeos, que ele quer,

Nu pasa bon momentu djuntu. Éra más magrinhu, ka ta pâpia. Má ka ku beiu, bu perguntadu, É bu kónta ma pi kau pa bu konta? Ki bu se ki bu ten a ver pa bu ka kontaba tenpu antigu? Pa ka konta mintira? Mi ami ki kume? Por acaso é gosi ndará nda tomá prop imagina pulema ki ten labanta osso di nsingo pa nba fla no ma pa nfla mi mi kumi ki kumi mi na mi na ta fla no ma nka kumi ma nka ta konta mintira pa mi mi pasa di nsin di di di além di ke sa ta fla ma mi é fofokeru pamo nta fla verdadi i ka pa nba fla ma mi é mintirozu tanbe ma nka ta konta mintira ma ngu mudjer ki nka kumi kile kusi é na krédu nton nu ta kontra mi ku bo nu ta rabenta ku ma i rosu nton. E disi, Ben dadu, asi bu ta bu ta bu ta bu ta ja poka burgonha. Kuse ki omi aki no papia nos omi ku nos omi? Djo mudjer ku mudjer es ta papia so na Zeca diabu. No nos omi no ta papia so na Zequinha. Prontu ja N ka fla keli mudjer ken ki ka kre ja N fla ja. E si mudjer aki ku ta papia ku omi e so e so na Zeca diabu. Bu ta oja monti di omi, nos omi nu ta manda kunpanheru fotu di Zekinha pa nu djobi di mudjer. Mudjer tanbe ta manda Zeka Diabu tanbe. Nho pensa ma omi ka ta manda Zeka Diabu. Nho oja tanbe, nho oja un monti, ta oja, ta oja fotu, ta oja fotu so di omi bonitinhu. Tudu algen ten direitu ma si. Nos tudu nu ten direitu, nos tudu. E ka so omi ki ten direitu di oja Zeka Diabu pa rabenta no. Mudjer tanbe ten direitu. Bu acha ma e ka ta djobi? Klaru. Ami nho oja mudjer indu transon, nho oja filmi ka txupinha. Ta yobi ma asi ke pekadu intra ke na yobi a no no ka ta yobi tudu nos no ten diretu yobi ku guarda pa bo ka pergunta e fla te deitadu e a fla mudjer mo ke mudjer li e txeu a paga dinheru bro ami ko ami ki dan grasa ko mina ka ta poi el na rua ko pague kusé pasa munti tempu so ke dipo mina ki e diskuti e ta tunda toma e pague dios ta juda ke ta tunda toma e ma e tambi e se tomada e ka ta fasi mas pa pa sta ku mudjer detada Pa N fla ma N sta ku mi ku ta e flanu, ma e ku mi ta e flanu, ki ka ku mi ta e flanu, ki e sama nu kumeba mudjer tudu juntu. E ta fla verdadi, e ta fla ma, e ta fla ma ki ki N kumeba. Ya N oia dintu di avion ki mandadu mudjer sensiadu si ta oia omi ta baza zeka diabu de pa riba. Ya N oia.

Gaju kontra ku mi. Mozinho, nu toma un três caneca que paga, nu compra, tem um mulher guinense que também deu a roda de porco, só em Calcutá, nu rabienta, nu come, nu rabienta de que jeito, tudo sabe, pai, com o tempo próprio na se casa, que de que ela, felizmente, na casa, pega, lá na casa, lá pega, pune, pune, na sabura, mozinho. Ami son sta detadu hoje N obi un é mensaje El fla neta bu ten ki ta prende un robada li pamodi ami ka N fla como? Yo la N kusa di fazi video hoje El fla si kua fla mi ko N fla nau Como? Kua dja da bes Fotu di pitada e ka tudu pitada tanbe ke bunitu tanbe no Yo ka insa dja da bes N ka ta ben konta mintiri tanbe Algen dja kustuma mandan fotu di pitada propi ki N di gosta propi di pitada Nbira n ten nta dia propi nka ta pensa nen na pitala pa e ka tudu pitala ten munti pitala ke feio ten munti obu ke feio tambe ma prontu komu no no sabe katxor tudu osu ki ben e ta kumi e verdadi nka ta ben fla pa modi mudjer e ma fla ma pitala pitala abri pitala na peju bu jose bunitu ka buni njo ben ben toma ben toma bolu ben toma bolu akin bai nta leba bolu. Mozinhu paxénxa na mundu. Dja ami n ta fla nha vida, si mozinhu n ta fla nos tudu nu sabe kuzê ki nu ta pâpia ku família, nu sabe kuzê ki nu ta pâpia ku konbérsu di mudjer i konbérsu di mudjer, mozinhu. Mudjer kel ku ta konsidera bu mudjer, bu ten ki ta ruspeta-l. Ka tudu konbérsu ku ta txiga, ka tudu konbérsu ku ta fala ku amigus ku ta fla, avês ta pujulika, ta pujulika. Ka tudu konbérsu ku ta pâpia na rua ku amigu ku ta akorda pa atxa pa fla mudjer. Na óra ku ta fla mudjer, bu sta sô na ta ben ta zeka di au, má kel-la ka ta fase.

Tiru rabenta Má amozinhu N ta faze nha vida N ta fla amozinhu Timenti nhu ka móre Sa mon ku ta pasa Argen ta Argen ku to para Freku ta po sapatu I pedala na pé Oh di ke jetu Amozinhu I ne papia na nha vida Nessa bu ta fla mundu kusa verdadi Má djo fla mundu kusa ke N fasil N fla Dja E por isu ki ten mundu kusa ki dja N fasil Ki N ta fla pa nu ka fasi más. Pa nu ten família ku ten mudjer dentro kasa, bu ten ki ta ruspeta mo. Se ka tudu konversa ku ta fla mudjer. Mudjer ten konversa ku ta fla i el ta fla ku el dentro kabesa, el ka ta tra. El ka ta tra, mosinha, el ka ta tra. I asi tanbe, e ka tudu omi ku ta leba bu kasa. Bu ten mudjer, e ka tudu omi. Ten monti algin ku ta leba bu kasa, ke ta bai pa ba stragau bu vida ku bu família. Ten monti omi ke ta bai pa ba yobe bu mudjer. Ami ango ya omi ta yobe mudjer di kel otu asi dentro kasa. Mi ke, N ta dia ku, N ta dia ku martelu dentro kasa ta fika ta yobe mudjer. Ta pasa ta yobe mudjer. Reka dia, bo ka tudu algin ta lebadu kasa, bu kasa.

Nan ke verdade ka tudo ke bonito não. Mosi dan dor de go. Sare amaru ku ti linsin na to ti linsin. Ka to ti sta mata faz. Ka kes homem ki ta to nos copo linsin a vez cabeça fraco de bebida a vez ta da ta ta homem ta fica mais maluco. Mas mina ta toma linsin. E coisa que passa na 2014. Coisa a mim canta é contente de rimas. Nelson Poro, nós temos que ligar. Então é chip bebida no que jeito. Nti kasa e fla-l, Ami na oji novidadi txiga na di ki Ejitu. Kala se ka deba sta li guardadu. Epa, fladu se ka deba torta na masaju. Ami nton ka ta pega di me pangi ntorta. N ta intorteba i fika má di kel jetu, Mosinhu, mosinhu! Rapazinhu pegadu. Má ka ku beiu pegadu dja. Má ka ku beiu pegadu dja. Gaju pegadu di ki jetu? N ta fla mudjer, Mi mi ki kume si Zekinha? A mi, mi na nunka ma N konhe kel minina. Pâdia kuma oxi, má di ka N da nun konhe minina. Ba fla-m, mi ku minina si, minina ten si maridu dentu kasa. Nho ka ta pensa pa kabésa, ta pensa na mi. Ami ki ta, mi, ami ki ba fla ma N konhe minina, ki mi N ka konhe minina. Au, kel-li ta pô kel na prubléma. Si, si ta ranja ku kel uma, se é pa omi grandi, aitu, gordu, uma pa kuza, ben da ku mi na txon.

É verdade, mui ta xinti muitu ku ta i kaladu. Mozinha, yo, abo ke, abo, abo. Kes omi ki ta trabadja, ta rabenta dinheru moku. Abo muie pui na rua, e ka nada. Imagina se ka te dinheru, ka te trabadja. Na kes korentena li. Kel la ke mas pior inda. Por isu, mi ta fla mozinha, nun trabadja, nu guarda inse poku, pamo ave kasu ta da. Ma mozinha, te viaji ke gadju kai di buru pa kabalu. Nau, e kai di buru pa rabu.

N fé ami, graças a Deus ami ti oji mudjer ka kori ku mi. Senpri mi ki ta sai, el ka ta da, N ta sai, N ta bai. Ma prontu, e ka tudu omi ki é omi di mudjer ki ta tene mudjer txeu, ka é tudu omi nau. E, e ten monti omi ki mudjer ta larga oji, bu ta larga mudjer amanha.

Pa nu puru na rua no tudu da pa mi diriñer diriñer ki ta pega otel ta ba nha kasa agora ai é kon ka sabi masi mun di algen ta trabalha ma ka ta ten nin titol na banku no masi mozinho si a txei sen dinheru mozinho ki é tristi ko pa ku ta pula por kaba ko na pari di fransa ko i kasa ka grandi ko Kasa ka grandi igual mi ka nada ku mi ani ka mandai pa fla ora ki mudjer ku ta tene ndu kasa ki ki logo ke dia mi ke trova se kalia o rishu ki u ta nusenta ku ta konta mintira ba fla mi ki kume mo se mi yan konta mintira ko na cara ko nho tenho budongo ma pa ba fla ma kume o abo ki ka kume ka ta konta na kumpadri ko e mo si nho toma i nho ki ta la pa barri di fransa kumpadri ya ya ya si ka mi

E ami, dja N fla, kila ka ten atxa. N fla, es nhó ki tra ken kusa pa peka, ma nos e nu konxe, e nu kume, e nu bebe. Ma kuse ki ten aver i si N tene mudjer pa N ba konta i mudjer ki nu deta ku el, ku nu dja deta ku el? Si kre bu konta, konta ki ta verdadi. El txoma Fun. Ami dja N kustuma sta ku mudjer, N fla, ué, N ta staba ku ta e fla, nu ta e mudjer trankilu. Ô nha tiu Iza Monteiro sta li di ki jetu? Ma sona Rita Loasco. Sona Rita Loasco.

Mi na gota di nha video. Ti yo ta li, ki ka ta li bro, pa mi si ka ta li bro, pa se mes ta li, sa trinta i tal anu, gen di sentu i trinta anu pa se mes ta li. Mi na fla si, e, mi na fla ki ta na mora ku Nelson, si ma gosi ma ke moza e bon algen, e dretu, e da konsedju, mi na fla nau, e ka koji nau, mi konxi el ma e dura, el e, el era diferenti, el e ma magrinhu, e fla e muda ciu, e fla e, mi ta namoraba ku si amigu. Ki Joma ta inflanu? Ki ki ta inflanu? Bam bam bam bram bam bam bram bam bam Sim, a mi da mi mulher com olhar gan que tem que tem quatro meses nunca tá nunca tá mais comprar pistola para matar quem olha mas que pistola tá matando a mim cala nga tá pediu para nós ba lá Portugal nga blá para quem pancarada com o povo lá Portugal Oia mãe di Zeu asi, ami nha ke munta ken ta fla mi ta ri nha nha kusa ken ta konta ma oxi mi ki ri. Arlete, ami oxi N ri, ta fla ba ku n kasa kis tipu bibida ki e bebe ki ta bai na kabesa, el a fla-m na 2014 un sin. N staba na Panga, n ta vivia na Fransa 2013, 2014. E dipôs e N bai, N ba, e abo kuati vinti anus ta mon. E N ba, N ba Fransa, nu oia, nu oia na Fransa, nu kumia, nu bebia, nu kontenti, nu konta nos partida di ténpu antigu, nu pâpia, pabia tudu ómi, tudu ómi i mudjer ta tene ses pasadu. Ami N skeseba di kel asuntu, nhas skeseba. Enkantu ki N fla-m ma nu staba la pa la suma, nu rabenta siku, siku, siku. N fla, Bo ka ta lenbra propi ki tenpu li N ka bai pa N fla-l, txanda ku dinheru propi ku paga otel? El fla, Nau, nau, nau, kredu, bo ku no. Éra oitenta eur ki nu paga otel, ô setenta i tal eur. Ami N ka bai peba fla si mudjer. Ten mudjer ku mininu, ku tudu ku vida orientadu. Kuzê ki bri tranka-i na kadiera ki el bai? El fla, el fla mudjer. Jani, nu sabe tuku di kel jetu oxi, kel-li, kel-la, nu sta djuntu, moi nha grandi amanu, kel-li, kel-la, kel-la. Jani, antis ben el nu kontraba, ja namora ku un minina. Konsi? Nton, bu ta konkorda di ki jetu? Konsi? Ela fla si, Nha mudjer. Ma e pta me sai me sta indo ku mi ke lojiku nu sta nu kume nu bebe e ave munjer ma nu a pala su ma sta indo ku minina ke txomadu ta ta nomi munjer e sima juju ta mira kujedu na tilifoni tilifoni tudu ora tilifoni podi seka ma kela ora ka seka da kujedu da ku nomi ken mina li e fla e ken mina la propi ke e ki da kuze kadiatu Mi na kel óra txoma minina. Oi, ma ku sta? Bu sta dretu? El fla, Sta dretu. El fla, Minina, bo ku pirondómi bu larga. Ô si Juzé ka diaba ta ba ka na prubléma. Ami ka ten un prubléma, nega ta bon. A bo ta namora ku di ki jetu, mina? Di ki jetu? Ali Fransa, mina. Bo ta namora ku di ki jetu, mina? Mina fla, Nau, mi ka ta namora ku di ki jetu, nau, mina. N ten gana di odja-l, ma dja N dura N ka odja-l.

Na na sofá la sala pegada puxada lu cai na txon kebra kabésa mi ka sa si ka ta la ospital ku ke koronavírus li própi dotor yo ka ta panha koronavírus nho dia ki ta djuda pa ke ke ba fla mu si ki ki ki paranóia ten li si ki parti ten li si Monzinho, nhos oja li, ta N konta nhos un kusa, Mudjeris, ta N konta nhos un kusa, aki nhos sta ku un algen ki rabenta-u Zeka Diabu di ki jetu, ki el fla ma el ka kre nu rabenta-u Zeka Diabu, ki el blokia-u. Ka bo na facebook e fala botón ben bu ka pa ke bu ka ta atxa mas a bo imajina un kusa mo sin keli nha parti di mio mi na ten konta pa da ningen no inton nha trabadju en bian fas ki kin kre mi e grandi ka nho mester di facebook falsu pa nho ben pa nho ben porque na ami ningen ka ta kola ka ta kola nho para di rodisa aki nho largada nho largada nho.

Bo ta dadu konta bo bo ka fika sen nada pa ka dadu ma bo e mo finu morada mo ka tun ma ten munti ora tambe ku bo ta dadu bo ta dadu e bo ka tun ma bo pa ke kila yu ka ta sabi sin ta be so di pa tras algin ja sabi ma mo ka kre sta ku e propi ja fla oh n ka kre Bu sta kuze ki parti N ka kre, N ka kre Rabi Nton serka di agu mas Pa ke ku ku ta fase du dis agu Bu ta manda algen pa txoma Bu ta manda kada ve mas Nen si ten un pitadinha pa bo ka ten mas Mozio keli é un parti ki N ta fla nhos Ze fla, e por isu. A ku kume su ta ku un argen ki nho kume ki bu ka aguentas e ka diabu ku largadu o ka da ma pasta ki omi dja fla nho ma ka ta da nho nho baba ku otu omi sta dju noti nhos ta pega nhos kabesa nhos ta dixi di kes kasa nho diskulpa muse ten djobe sima ta fla ki nos e munti omi nu ta tene mudjer dentu kasa ma di vez en kuandu tene mudjer ki ta gosta di nos nu ta rabentas kusa

Não há meu coração grande Mundo sai um sim Só quem sai uma viagem Gajo que é puro para Mas eu assim que tem um monte Mulher Tá sai uma mulher Homem tem marido dentro de casa O tá entra Bo que vai entra E bo que tá que pega por trás Mas homem também Tonto lo basco O tá tem mulher dentro de casa O tá tem mulher para fora Aqui mulher para fora Na começo só tem mulher Nho só namora Aqui vai beija E outro tá vai caçar corda Para matar mulher dentro de casa Outro tá puna problema dentro de casa Outro tá vai caçar Tá vai tá Pa ke mas? Ma tanbe aku te mu ta ku mudjer? Ki nha nha ku minho kusa ki nfla nu kumi ma nka kre konprimisu pamodi nkre fika mi so trankilu kumi kumi bu laba pe bu txupa dedu pe bu txupa oreia bu txupa tudu kusa bu da kuze kla na txon bu fla tudu kusa bu da kumida na kama omi u ta konkista poku poku omi ta konkistadu mo sinhor amor ta kila pa un argen mas. Pe kira pe ben grosa pe fika di ke jetu bu ten ki ta alimental kela ki falta e ka so munte mudjer ta pensa ma e subi dad omi da ku kadera ti fai ta koka la kaba pa fla ma nau mo si e ka kela mo si un omi ka ta e ka so rizabeta da ka diabu ki ta po omi ta gosta di mudjer nau ten muntis tipu ten muntis tipu di manera ki bu ten ki ta konkista algen ja fronta mo si. Nha mudjer fladu ka ta da pa nu sta ka ta da i inda su fladu ka ta da nen pa nu pa nu tra un boka ora vaga abo ka ta intendi bu ta fika u ta abri facebook falsu bu ta fika u ta fasi kel li bu ta fasi kela e pa ki abo kel li kada vez mai ta fika ku ma fastiu di bu no nu ten ki ta ruspeta nos kabesa mesmu no ki ten fidju a ki fladu ka ta da ka ta da ka ta da mosi kaba algin mai flau ma ka ta da ja ka ten suluson a fia bu ten mudjer ki ten seka pa kes agu e ke kusa tanbe. Bu ta dapatxa kadera, bu ta toma konhaki, bu ta raza kuzé ka diabu si, mas bu ta kai, ta kebra kama, ta da ku tudu kuzé na txon, ta kebra tudu kuzé, guarda fatu, basia baxu kama dja kebra, tudu kuzé dja kebra, e so ku si. E si nta fala pa, seraki no ta rabenta kuza ka nu rabenta, nta ben rabentadu gosi ma no, no da kuza ba fraku. Mi gosi enpla, mi nta da, mi nta da kuza fraku, nta txiga nta subi nta da ku kadera txapu txapu txapu, nkaba nsa i bai. Asin un dia ka ta kori bu tras. Má muda, mô zen. Ten mudjer ki ten séka gó di di ki e ka kre pa sabe ma bo ka kre. E si é un mudjer ku ómi di kua bo ta sta ku un algen, bu ta fla, Bó tardi, bó tardi Samira. Bu ta sta ku ku ku algen, bu ta namora ku un algen, bu ta pergunta-l, Bu gosta di mi? Bu ta xinti amor pa mi? Kel-li é ka kusa ki ta perguntadu. Kel-li é ka kusa ki ta perguntadu. Ómi sô a pergunta-l, Odja, bu gosta di mi? E pudi fla un kusa di bo, gosta ku ama e dos kusa diferenti. Dos kusa diferenti mosi. Dos kusa diferenti. Abo yo sabi, kanjo moda di si moda. Onti, onti ki fasi anu, ma ka na ta, na ta da tudu algin obrigadu di parabens ki dan. E abo ta sta ku omi si gosta di bo, bu ka misti flal nada, e el e ta flau propi. E não kre sabi kantu ku sta ku mi e bu xinti algun kusa pa mi abo bu xinti ki di kila bu ta bu ta fase'u sabi si bu ta fase'u sabi ka ta lagabo mudjer si gosta di zeka diabu mosinhu e ka so rabenta ku rabenta e zeka diabu lixu tambi pa ten monti omi ki ka rabentadu lixu memu un atoia un fotu na facebook Ki omi dja rabentaba se kabiabu ki es ta suri tabasu dja fika asi. Ka munti omi ki ta aguenta pirson nau. E, e mosinha e verdadi mosinha, onde kuipa? Agu sta ku un argen, argen ta konkistadu mosinha. Ok, merci. Argen, argen, argen ta konkistadu mosinha. Agu ten un argen ki dja un volve ku kel argen, bu ten ki konkistal. E ka ku ropa ku sapatu. Adi tanbe na onze, kel tanbe su da ta tomadu tanbe. Dinheru, su pur dinheru na konta, ami si mostra li propi, el da nfobadu ali nsin, ku mi nsta solteru pa bu mudjer tanbe, el ka sa ta da omi nada tanbe, ami nka tedi sorti, ami ala nga ntuka na ka txeu mudjer li pa ta punha di vez en kuandu nha xis na konta, pa ta manda nha ropinha manenti, ti modi omi sa ta da tres mil. 300 conto ami nka ta daba nen 200 conto ka ku mi kon ta rabenta seka diabu ka mi nten aitura ami ka pidi non na omi seta dum me pa u nha mãe ju furtar omi gosta durmi ka di ke jetu ami du omi nta dumi ma riba seka diabu ke ko ami ami nta fazin kusa mi yan pa feria yan pa tir ku da namorada sen dumi ma keli si fica keli ta stasi Ke gobu seta. Si bu ka poi rabienta ka bu rabienta ku se pode aki vizinhu ta obi ta konko na porta sedu pa manhan na bo e noti li mi nunka e noti li bu ka dexa ken durmi pa rabienta be rabiental son ka ta rabienta ka bu bai mas un kusa bo si bu ka rabienta ka be rabientadu ku largadu pidi di otu otara otu ka mesti cora ka mesti adu facebook falta ku ta papia na facebook di otu argen bu ta coma bu ta fla e mi diskulpa kuse ku kre pa n fasi pa n konda fika bo kile kuse. Se kuzê ku krê pa N faze pa tudu na fika, N fla el, poi-m vinti mil eru na kónta, nton ta da-u más un kusa. Es i ki N ta fla. Mon sinhu, dinheru, abo algen, dinheru ta djuda txeu más, má dinheru ka ka ta da-u amor nau, mon sinhu. Dinheru, bo pur enkuantu bo ta pensa na kel dinheru, sô kel dinheru kaba, txau praia. Má djobe kel-li, paxénxa na mundu, mon sinhu. Tudu algen ta nase ku se sórti, tudu algen ta nase ku se meresimentu. Ten monti kusa ki bu sa ma ka ta da, bu ta fika la simé. Bu ta insisti na un kusa ki ka ten adiantu, bu sa ma kel-la ka ta ka sta la. Bu sabe, mosinhu, ómi si gosta di bo, basta subi riba bo, bu ta sabe si ama gosta o nau. Ten otu, otu, otu, otu. Óbviu, nu ta ka di ka ti kuzê ka diaba pa labanta, pamodi kuzê ka sta la. Má tanbê nos é purka, nos nu ta kume tudu kusa. Kes óras li N fazeba mi pa mi, má é pa un algen ki é fla-m pa N faze. Má N ka krê faze kel kuza li pamodi ami dja N faze-l tanbê, dja N pasa-l tanbê. É pur isu N ka ta krê faze pamodi ôs el ka ta da pa N faze pamodi ôs ka ta faze. Má kel kuza tanbê, bu ta ten mudjer déntu di kaza, bu ta fla ma bu ka tene. Má tanbê mudjeris sta sô inosenti. Â ki nhos ten maridu déntu di kaza. Asa nhos pu fotu di se na Facebook e nhos identifika ka se ta pui la parou prontu e ku se mas mas nhos dikuipa abo un omi e so ku fotu na Facebook solteru nhos ka teni ningen e nananana ma ta fla mudjer ten un monti ku ta teni ke ka mudjer nhos ta tona ku minhor kusa ke ka mudjer oja amo si ja bu sai ben fetu e ja bu oxi ja bu komi manhan otra manhan konta verdadi oja N ten mudjer si. Ntende mudjer sen gasta mi so Se gosta di bo e ta fika ku bo si mê pa bo Mi a ntende mudjer ki N tinha Ntende namorada ki N tinha mudjer N tinha mudjer ki nu ten Ten nu pari propi e sa mante mudjer Amor ka sta pa mudjer ka sta pa nada E ka mudjer ki atra mi ta zeka diaba Ki atra mi ta zeka diaba e bo Ami N ka ten konta ku nha boka pa ke N ta fla so verdadi. Pamodi munti algen, si munti algen sta ku omi, Deus ama ka gosta di bo. Omi ta laga, ta laga ota pa fera, ba munta la ka ofet. Inda ota manda dinheru. Omi ta fechau dintu kasa, ta kamba Paris, ta bai ka munta la, Paris ta bai taben. Ta kamba Purtugal, ta bai, ta bai taben. Omi ka ta sta di, ka ta ba ku bo fera nunka, pamo, kila e omi ki nhos ten. Pa nhos fla ma N ta guarda. Nhos ta pasadu konu ti nhos koka. Ti nhos koka. N sa un munti ki sta li nsin, tene ropa prezu pamodi Nhos sta ku un maridu so pa fla ma nhos tene omi, ki otu ki ata kume ten otu otu otu propi ki ti oji ka po boka na zekinha di si mudjer ma ta po boka na mudjer ki ta dita ku kalker omi na rua kel la ki es tristi dja nda nhos ten munti nhos. Pa ke me ka argen ati oja komentáriu ma ngata koba no. Ten un munti omi ten mudjer dentu kasa ki ti oxi mudjer e so dineru ke ta pui na si kusa. Nunka ka ka ka da zeka diabu ka da na zekinha. Ta bai ta pu na rua go. Keli e verdadi. Ta sai la ka mudjer li li Lisboa o Luxemburgo o Fransa bai ba rabenta la Kau Verdi ku mudjeris ki tudu migrante bai ta bai ta dita ku e. Ta bai ta soti boka dentu. Zekinha ta ben otu ta sta dentu kasa nen beju ka ta dar txiga konta pa kafadu pa ka kumi pa mostra otu txiga ma na difindi mia ki mudjer ta risi mudjer ta risibi txeu es ta da din e pa ta txiga subi la di da da ku kadiera koitadu inosenti ki boi pilon di mudjer go e tantu pa omi e tantu pa mudjer kel li e ferdadi sima u fla omi ta maxi ku ma di 18 mudjer pa fora pa bu dentu kasa. a ku ta dadu un birote otu ta ku rotu pa la sima ku sta na kasa puta sima na kasa puta ki fladu ta o mudjer li ta lexon na li ta bai na telefone ku otu klienti a bota da ku kader ma pior ki kumi buru ma pior ki kumi buru ma koza mai poka burgonha na ta ranho ben dadu nen ka ten medo na ta ranho ben dadu di ki jetu o ta tene maridu dentu kasa nen otu nen mora ma fladu ka ta puru mas Ta fla ma si mudje má ten mama moli Mudje si bu gosta di el si ka ten kusa modi Si ka e feia o bunita bu ka ta odja Mi na fladu ta bu ta baza lingua so na kel otu la Ki tudu omi ta kaba el ta bai ta kume Otu ki ta bai pamodi dja n'atxa ta loba ku un ta loba ku dos omi éra ta loba ku katozi ta loba ku sinku N'odja Nau ta kuzê ma Kaba ben nhos mudjer nhos ta fika nhos ta txoma. Nhos ta largadu nhos ta fla nhos ta txoma da ku fesibuki falsu i nhos ta fla ku fesibuki falsu pa nhos fla i fika ku mi da mas un xansi nhos abri odju na kabesa nhos si lensu txeu txapeu bastanti nhos ta pega nhos nivi nhos ta dixi di un manera ki nen nhos mé nhos ka ta sabi. Nu ta atxa ma kaku bedju ku mudjer déntu kasa ta ten un simana, ka ta nen ka ta sabe si mudjer ti si pitada sta prontu o nau, si zekinha sta la o ka sta. Bo bo mudjer pa fora ka bo ta sta fartu. Ami N aranja mudjer pa fora, ma mudjer déntu kasa ti oji. Mos izi, pode sta algen li ki pode seja se nha mudjer kel ki la, ma nunka ka kexa. Déntu kasa ten ki sta fartu. Otu nen konpra déntu kasa ka ta fase. Ta tou ami é maior mi ta toma dinheru di mudjer ta ba ku ta hotel ku otu mudjer nho kuma kel ami é pekadu mortal ami nho pensa kika ka nho fase nho fase nho pensa ami fase pior pamor di nho pensa nka fla nho sinhu a ku sta ku algen ki nhos gosta di kunpanheru é fasil bu da bu da kili bu da kila é fasil bu da asin nka ta da nka ta da pamodi ami si modi nho lisin mi se karadu nka ta bin ma tanbe si nka da katxia nho ta seka diabu ki nda ku el na txon dentu kau ferdi La baxu pé di po, la kasa limária. N ka markadu un sala kau verdi N si ka ta katxa ka yera N piraba zé ka diabu mo puru na txada N ka N ka binha di kau verdi no N ka binha no Ti na sta la i Deus ta kumi katxupas ku aros No ta intendi? No ta konprendi? Agogo nos gosi go ya no teni un algen na nos pé ki no sta e ta pui kumi. Mé ka sama mi akorda sol i ago es ta es ta es ta es ta kuma ki ma tambe ka no apruveta tambe ora ta apruveta di mudjer mudjer no mai mudjer no tias mudjer no fi a ki no fasi oxi no fasi manha ten otru ki ta abuza mu si ten algin ki ta abuza oxi un regra ma txeu na luxenburgu.

Aji nu faia tanbe ti teto tanbe nu para ta porra. Bu ta atxa un omi ku mulher dentu kasa ku sinku men e na Fransa e Purtugal e Kabu Verde ta manda dinheru oba ku mulher ku mininu dentu kasa bu ka ta da. Ku mulher ku mininu dentu kasa bu ka ta da. Bu pamodi la bu te kodi rakata kabesa. A un mulher go tanbe pake ku ta da ajuda na laga omi kodi da soitu. Bo ta ba Kabu Verde ta bai ku dos tres mulher la Kabu Verde ta kumi ta bebe ta rebenta se kariaba bo li

Ki adja! Mudjer kuasi ninhun ka ten maridu. Awa e modi kuma ku sta? E bo, mi N sta solteru. Ku sepa makakon dintu kasa. Ma e si, mudjer ku maridu gosi di N sta sima i, sima i omi ku fiju fora. Ten monti algen ki ta pensa ma fiju fora, mi ka, mi, ma fiju dentu mi, di kasadu mi ka igual. Tudu e igual, mon fiju. Nhos ka ta kere karga pau ka burgonha?